Talba ta' affidament lil Madonna miktuba mill-Papa Franġisku għal dan iż-żmien ta' prova fejn id-dinja imaħkuma mill-coronavirus. Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu, Omm Qaddisa ta' Alla. Fil-qagħda drammatika ta' bħalissa, mimlija tbatija u wġigħ li qed jifnu d-dinja kollha, lejk induru, Omm Alla u Omm tagħna, u nfittxu l-kenn taħt il-ħarsien tiegħek. O Verġni Marija, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. f'di l-pandemija tal-Coronavirus u farraġ lil dawk li jħossuhom imfarrka u qed jolfqu minħabba fl-għeżież tagħhom mejtin, xi darba midfuna b'mod li jħalli ġerħat miftuħa fir-ruħ tagħhom. Wieżen lil dawk li huma mħassbin, għal persuni morda li biex ma jirriskjawx li jittieħdu ma jistgħux ikunu qrib tagħhom. Imla bil-fiduċja lil min jinsab anzjuż għal futur inċert, għal konsegwenzi fuq l-ekonomija u fuq ix-xogħol tiegħu. Omm Alla u Omm tagħna, itlob għalina quddiem Alla Missier il-ħniena, biex din il-prova iebsa tintemm, Ħa nerġgħu naraw ix-xafaq tat-tama u tas-sliem. Bħal f'Kana, idħol int quddiem l-Iben Divin tiegħek u itolbu jrodd faraġ lill-familji tal-morda u tal-vittmi u jiftħilhom qlubhom għall-fiduċja. Żomm idejk fuq it-tobba, l-infermiera, il-ħaddiema fl-isptarijiet. Il-voluntiera, li f'dan il-perjodu t'emerġenza jinsabu fuq quddiem nett u qed iqiegħdu ħajjithom f'riskju biex isalvaw ħajjiet ta' oħrajn. Sieħeb int, it-tħabrik erojku tagħhom, u agħtihom il-qawwa, it-tjieba u s-saħħa. Kun qrib ta' dawk li lejl u nhar jassistu lill-morda kif ukoll tas-saċerdoti li b'attenzjoni pastorali u ħeġġa evanġelika qed ifittxu li jgħinu u jwieżnu 'l kulħadd. Verġni Marija, dawwal l-imħuħ tan-nies tax-xjenza biex isibu soluzzjonijiet ġusti ħalli tintgħeleb din il-marda. Għin lill-mexxejja tan-nazzjonijiet biex iħabirku b'għerf, għożża u ġenerożità, jagħtu l-għajnuna lil dawk li ma għandhomx meħtieġ biex jgħixu, jippjanaw soluzzjonijiet soċjali u ekonomiċi b'viżjoni fit-tul u fi spirtu ta' solidarjetà. Marija Santissima, missi l-kuxjenzi biex is-somom enormi ta' flus użati biex jiżdiedu u jissaħħu l-armamenti jintużaw minflok biex jippromwovu studji tajba b'risq il-prevenzjoni ta' katastrofi simili fil-futur. Maħbuba omm tagħna, seddaq fid-dinja kollha s-sens ta' appartenenza għal familja waħda kbira, fl-għarfien tar-rabta li xxierek 'il kulħadd, biex fi spirtu ta' aħwa u ta' solidarjetà nagħtu l-għajnuna tagħna f'tant sitwazzjonijiet ta' faqar u ta' miżerja. Ħeġġiġna biex inżommu sħaħ fil-fidi, nipperseveraw fil-qadi, u ma nedhew qatt nitolbu. O Marija, faraġ tal-imġarrbin, ħaddan miegħek lil uliedek kollha tturufnati, u itlob lil Alla biex ma jdumx ma jerfa' d-driegħ setgħan tiegħu u jeħlisna minn din l-epidemija terribbli, biex hekk il-ħajja tagħna terġa' lura f'serenità għar-ritmu normali tagħha. Fik nafdaw, int li bid-dija tiegħek iddawwal il-mixja tagħna bħala sinjal ta' salvazzjoni u ta' tama. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Amen.